Үтүө күнүнэн! Биһиги билигин Игнатий Иванович Каратаев пособиетыгар киирбит сахалыы оһуор элемиэннэринэн туһанан илиини сурукку бэлэмнээһини көрдөрүөхпүт. Дьарыкка бастаан бэлэмнэниигэ эрчиллиилэри киллэрэбит. Ол курдук биһиги бу дьөһөгөйбүт оҕотун кылыттан, сиэлиттэн оһоллубут араас массажтары киллэрдибит. Оҕолор оҕолорго бастаан биһиги илиилэрин сылытаммыт, маннык массажтары оҥордубут. Хас биирдии оҕо маннык массажтар бааллар биһиэхэ бу мана илиини ытыстарын мындык имитэммит илиини тарбаҕа ытыһы ылытабыт кини хаты ол маннык массажнары кэммитигэр дьөһөгөй оҕотун туһунан хоһоон этиэхпитин сөп бу кини кыла кыла сиэлэ хатыылаах эмтээх туһалаах диэн тулалыыр эргитиир кытта кэпсиэхпитин сөп Маны илиибитин биһиги илиэрбиппитин сылыппыппытын кэнниттэн биһиэхэ өссө биһиэхэ баар бу хас биирдии оҕоҕо маннык кыра тарбаха угуллар эмиэ маннык массаж баар. Маны биһиги хас биирдии тарбахтарынан били ааттыы ааттыыбыт, маны массажтыыбыт. Той өлө элбэх, сөмүйэ ортоку, аата суох, онно ылгынчыгыйа. Хас биирдии тарбахтарын онно таһынан маннык эргитэн эмиэ массажтаан мускуйан биэрэбит, ириэрэбит. Бу биһиги сылгыбыт, биһиги дьөһөгөйбүт оҕото олус биһиэхэ туһалаах, эмтээх диэн дьэ биһиги ис дууһабытыттан дьэ маны массажтанабыт, эмтэммит курдук сананабыт. Илиибит биһини ирдэ тарбахтарбыт үчүгэйдик хамсыыр буоллулар. Ону таһынан биһиги бу кини сиэлиттэн оһуллубут мээчиктэр, мээчиктэр. Кини сымнаҕас, кини хатыылаах, чэпчэки, маннык быраҕан көрөбүт, хардары-таары Бырахсаан. Бырахсаан ньуубут бу кини хаар курдук маҥаан биһи куһун кыһыммыт хаарын курдук уонна эмиэ араас хоһооннору этэбит кылгас үтүө строкалаах хоһооннору этэччибиттии уонна эмиэ кинини маннык эмиэ тарбахтарбытын барытын маннык массажтыыбыт. Ону таһынан дьэ ким тарбаҕа түргэнник наһаа үчүгэйдик хамсыыр эбитий уонна сылыйда диэн наһаа үчүгэй оонньуулаахпыт дьэ бу уппуһун маннык быа ким түргэнник ортотугар кэлэр эбит аха дэйбирге кэлэр эбитей биир икки үс дьэ оны ким тарбаҕа дьэ эргитэргэ бу эмиэ наһаа үчүгэй одьус көдьүүстээх оонньуур бэлэмнээбиппит манныгынан дьэ олус сэҥээрэн оонньууллар оҕолор Ону таһынан биһиги сиэрбит Туһата элбэх. Туһата элбэх. Эбиик. Уонна бу биһиги сиэрбит плана Дьөһөгөйбүт оҕото араас өҥнөөх, ол өҥнөрүнэн дьэ бу хатыллыбыт ситиинэн биһиги аны баттах өрөггө үөрэнэбит. Маннык баттахтары өрөөччүлэр. Оһуоба буолбу маннык дьэ үс хатыынан баайыллыбыт дьону маннык ким түргэнник баттах өрөр эбит диэн эмиэ күрэх тэрийдэххэ олус интэриэһинэй буолааччы. Оҕото паҕаһайдар. Бу дьарыкпыт барыта бэлэмнэнии бэлэмнэнии үлэтэ барда. Биһи сиэлбитин уурдубут, дьарыкпыт саҕаланна. Дьарыкпытыгар буоллаҕына бастаан биһиги дьэ сахалыы элеменнэри киллэрбиппит, оһуор элеменнэрин. Бу холобура бу эриллэҕэс эриллэҕэс ойуу диэн. Бу туйах ойуу. Сүрэх ойуу. Таҥалай бу маны бу пособиеҕа кэннигэр барыта араас оһуордар барыта бааллар. Оннук оҥорон бараммыт биһиги өссө оҕону бу пластилинынан

пластилиннары манны халкы уурулар. Биһи туох оһуора ойу оҥоролоробут? Биһиги эриллэҕэс ойуну оҥоролоробут диэн. Билин биһи көрдүрөхпүт бу сүрэх сүрэх ойуну оҥорохпут. Биири оҥорох көрдөххө сүрэх ойу. Сүрэх ойу эбэтэр эриллэҕэс ойу ханна тутталларын, ханнык холобура этэрбэс билэтигэр да баар, ханна көрбүттэрин кэпсииллэр. Уонна кини бу тоҕо сүрэх ойуу диэн ааттаммытын, игин тоҕо буолуой диэн, тоҕо дьахан кини сүрэх курдук быһыылаах, Тоһолор мандык оҥоролорун бутук курдук оҥоро олорон indi кэпсэтэбит, таабырын таайсабыт. Онно бу бастакы дьарыкка дьэ барытын бурдук наһаа үчүгэйдик оҥорон бүтэрдибит. Аһа, маны кэрдибит. Ол бүтэрэн баран маны биһиги манан бүтэн хаалбаппыт. Дии. Са- салгыы Биһиги, ити- салгыы. а, салгыы ити үлэни биһиги аны сурукка түһэрэбит. Сурук. Бэрэ маны кэрдик туох толороо. Аһа. Маны оролору. Бу бу курдук киһиэхэ трафареттар бааллар. Бу трафареттарынан оҕолор аны сурукка, тэтэрээккэ, лиискэ түһэрэллэр. Бу түһэрэллэригэр оҕолор Уурайан баралларга толобура остуолларыгар уураннар ыраас лиис булан бараннар онно ууран уураннар салгыы уурайан бараллар. Оҕолорго үксүн суруйалларыгар биһиги харандаас биэрэбит. Харандааска оҕо уһуруйарыгар ордук буолар. Холобура кини туйах ойууну маннык уруйан барар, ууран барар трафаретка. Манна уһуруйар кэмигэр оҕо суруйар үлэтин остуолун бэлэмниибит. Көнөтүк олорон эрэ дьэ оҕо трафаретын ууран баран, үлэлээн суруйан барар. Хамсаппаккар үлэлии сатыыр. Манныккынан дьэ оҕо үлэлээн бэйэтин тугун дуоһуйуутун ылар. Манна олорон эрэ оҕо туохтарын билэр буоллаҕа дии холобура. Оһуордары, туохха туттулларын Билэн, дьэ уҕаманныккынан трафаретын таһаара. Бу олус интэриэһинэй. Оҕолор наһаа сэҥээрээччилэр. Оҕолор өгүлүүрүлэр. Бары уже уна бооһор ойу аатын да билэллэр. Мин маны оҥоробун, мин сүрө туйах ойуну оҥоробун диэн дьэннэбит дьаһаа дьэн дэнни тарапаларынан оҥороллор. Оны манкайдарын свидной храндаһынан краскалаан краскалаан биэрэннэр тухтурдара манна кыртык хамсаата тутан оҕо манна бэйэтэ күндөрөн биэрэр. Бу мен холобура сүрөх ойуну оҥордум. Убаллана тарафарыттан түһэрдэ. Оонда. Хамаҕан бүтэрбэппит. Аны биһиги атын көрүҥҥэ атын атын көрүҥҥэ холобура андыскыга дьарыкпыты биһиги манна өссө киэргэтиэхпит диибит. Ол киэргэтэрбит былаана биһиэнэ оҕоруо. Уу дьэрэкээн оҕоруолар бааллар эбит. Араас оҕолорго маннык индивидуальнай оҕоруо бар. араас дьэрэкээн оҕуруолар улахан, кыра, дьүһүннэринэн да көрөбүт, бытахай, маннык кыра, инник ыарахан тыллары игин этитинээн үөрэтэн бараммыт, дьана маны биһиги оҕолор олороннор киэргэтэн бараллар. Ким хайдаа таларынан. Бэти арааһына дьүһүнүнэн дьыбырдык ылан талан оҥорон барар. Холоромон да олорон эрэ оҕо хоһооннорун ааҕыан сөп, билэр хоһооннорун, ырыаларын ыллыыллар. Манныкынан кинигэ үлэлээн бара олорор. Ону сэргэ бу пластилин пластилиҥҥа хоруоҥка эрэ буолбакка, өссө манныгы эмэ оҥоруохтарын сөп курдук да. Аха, бу булана бэйэлэрэ кумааҕынан салфеткаларынан сымнатан манна төгүрүк оҥорбуттар бу оҕолор үрүлэрэ бу маннык оҕорун бараммыт илиирин игэр маннык имитэн ооруу курдук диэбиттэрэ уонна маннык иннэр ааһына чүннүнэн краскалаан бурдук олус интириэһи үөскэппиттэр бу манан дьону маткайдырынан манна да тутталлар бу маны үүттээх ону оҕуруо да курдук тиһэллэр кирийдэртэрин даҕаны холобура оҕуруо курдук тистэхтэн кинилэр эмиэ тарбахтарын былчиҥа сайдар аны кирийдээн имэ таһа бэххө бэппит холобура дүүннэрин уларыта сыдьан Дьэ манна кинини бэйэлэрин наһаа үчүгэй сөбүлүүр өҥнөрүнэн бурдук оҕуруо анньаллар, бурдук бурдук киэргэттилэр. Бу пластилиҥҥа киэргэттилэр. Бу маннык курдук киэргэтэллэр. Орбан эмиэ киэргэтиэхтэр сөп. Биһи ол курдук аа, бу маннык чороон быһыытын оҥороммут, бу бата э, хаалбыт, бу куллубут пластилиннары бурдук сабаабыппыт. Сабаан биэрэн бараммыт бу оһуордары о- оҥорон биэрбиппитин дьэ кинилэр бу Тараах ойуу, тиис ойуу диэн бу дьэ оҕуруонан бу бэйэ оҕолор бэйэлэрэ бу пластилиҥҥа сы бу оҕуруонан сыбааннар бу оҥорбуттара. Ону көрдөрүөхпүт оҕолор үөрэрин. Ол курдук бу эмиэ биһиги сахабыт аһыыр иһиппит, чороон кытыйа буолан тахсабын наһаа үчүгэй кэрэхсэбиллээх баҕайы бу маннык хаалбыт пластилиннараны сыбаан бу маннык барытын оҕуруо араас дьэрэкээн оһуордары таһардыбыт сөп аны буллаҕына билигин сэргэ өссө бу туохтаахпыт ону таһынан биһи дорхооннору баран баран гекон диэн

сурукка манна дьэ хуруйан букванан хуруйан көрдөрүөххэйин диибит. Оҕолор маны эмиэ хас биирдии оҕо бааларын маннык индивидуальнай маннык диакоҥнаахтар манна дьэ таһааран оҥороллор. Онно олороннор эрэ холобура хоһоон ааҕыктар өрө. Ол барбыт хоһооммутун биһиги хоһоон ааҕабыт. Ааны алаадьылаары, ааны аһаары диэн ити курдук хоһооннору этэтэлэр оҕолор оҥороллор. Оҥорон бараннар аа

тылбыт сапааһа ыарахан тыллары эттэхпинэ тылбыт сапааһа эмиэ байар доктор олус кэрэхсэбиллээх онно туһалаах диэн санаатыбыт инникитин төрөппүттэр маны дьиэлэригэр даҕаны туһаныахтара диэммит эрэнэбит аха төрөппүттэр эһиги биһиги курдук маннык көрөҥҥүт туһаныын оҕолоргутунаан бу оһуордары оҥороҥҥут бурдук киэргэтэн, хас биирдии тарбаҕынан бу баттыыра баата киниэхэ туһалаах, тарбахтарын былчыҥнара сайдар, толкуйдуур дьоҕура сайдар, сайдар, оҥорон, фантазиялаан бэйэтэ тугу баҕарар бу курдук оҥоруон сөп эбит диэн. Киниэхэ сүбэлиэхпитин баҕарабын. Болҕомтоҕут иһин махтал.